Yekemîn romana kurdî bi navê Şivanê Kurd sala hezar û neh sed û sî û pênc an de ji aliyê Ereb Şemo we hatiye nivîsandin. Ereb Şemo sala hezar û heyş sed û nod û heft hezar û neh sed û heftî heşt an de jiyaye. Ka em dest pê bikin. Şivanê Kurd, nivîskar Ereb Şemo. Bira pêşîn, malbat û zarotiya min. Şemo Şamil ji eşîra Hisenî Kurdekî bê milk bû. Di mintiqeya Sûrmelî de berê tabî hikûmeta Erîvanê şivanî dikir. Piştî ku jina vî mir, Şemo her du kurên xwe, Biro û Derwiş, bi xwe re birin û ji wê derê derket. Di hembêzê de bi van her du zarokan re bi rê ve çûn. Jê re ne hêsanî bû. Biro, hingê sê û Derwiş jî du salî bûn. Ji bextê wî yê baş, pê re ji bo hilgirtinê tiştên din tune bûn. Li nêzikî Qersê di gundê Yûnanê Azatê de Şemo li cem Yûnanekî bi navê Todor bû şivan. Li cem Todor bi navê Mayane keçek bê kes hebû. Şemo Şamil xwest ku wê keçikê ji xwe re bîne. Lê xwedimekê bê dê û bav wek milkê axayê xwe tê bihesabkirin. Todor dizanî ku Kurd jinên xwe bi pere tînin ango qelen didin. Ji lewre evî ji Şemo Şamil xwest ku du salan belaş pezê wî biçêrîne. Şemo carekî dî çavên xwe li mayanê gerandin û ji bo jinek ewqas delal xebata du salan kêm dît. û bi dilxweşî razî bû. Di kadînekê de bi kêfxweşî daweta wan çêbû. Mayane xweş bi kêrê îşên malê dihat, ji hiriyê rîs dirist û benik çêdikir û jê jî palas dûnandin. Her du xwişkên min Çîçek û Gulzar û ez Ereb Şemo em di vê kadînê de hatin dinê. Diya min her du kurên mêrê xwe Derwêş û Biro diêşandin lê em zaro me gelek ji hev hez dikir. Şemo di zivistanê de li cem dewlemendan dibû rençber û li karên wan dinêrî. Zar û zêçên wî êdî pir bû bûn bi xebatên xwe yên rojê dê û bav bi zor em xwedî dikirin. Tenûra me di nav kadinê de Di zivistanê de carna bi rojan ve bê agir dima. Tu dewarê me nebû ku em ji zibilê van sergîna çêkin û tevî kayê tenûra xwe pê germ bikin. Ji ber ku li aliyê me dar û devî nebûn. Pir caran dadê li cem xelkê bi rojê kar dikir, bi van re li hev dihat ku bihêlin em zaro li axurê an li gova pez rûnin. ji ber ku di zivistanê de ciyê pez û devar germ dibe. Lê tu xwedî belaş nedihişt em xwe germ bikin. Ji lewre gava dadê li mala van dişuxulî, emir didane me ku em li ber alifên miyan rûnin û ji sibê heya êvarê, birçî emên ku ji alifan diketin, em wan berhev bikin û dîsa van deynin cihê wan. Eger em li wê nebivana miyan pêl ewqas qutên giranbiha bikirana. Gava em hinek serbest diman, xwediyê pez, hilez datanî ber me ku em ji bo sobeya wî wî hûr bikin. Êvarê piştê şuxul bi dadê re ji tab ketî, bi lez û bez em diçûn kadînê xwe ya cemidî. Ji roja ku ez hinek mezin bûm Min xwest ez bibime şivan. Birayên min ji nuhu de bi bawera diçûn çolê wek du şivan û alîkariya wî dikirin û ewî jî ew hînî şivantiyê dikirin. Daxwaza min bi cî bû. Rojekî serê sibê bi bav û birayên xwe re ez çûm çolê ber golikan. Vê roja ha diya me jî bi me re hat ku bi me re hat da ku pincaran şanî me bide, spînk, tirşo, mendik, pê, kesk, her vekî din. Diviya bû em şivan zikê xwe bi nan û pincaran têr bikin. Dadê heftekî bi me re hate çolê. Piştî ku me ev pincarên ha nas kirin ew êdî nema hat. Her sibê ev ê perçeyek nanê lewaş û hinek xwe bida me da ku em van bi pincaran bixwin. Birayên min, pincarên ku tên xwarin û ên nayên xwarin ji hev nas nedikirin û ev ji min dipirsîn. Diya min pesnê min dida û digot gava ez mezin bibim ez ê bibim şiwanekî pispor. Bavê me jî giyayên ku bi kêrî pez nedihatin şanî me didan. Kîjan giya di pez de kurm peyda dikin, bi kîjana pezên nexweş tên dermankirin û pez ji guran çawa tê parastin? Di destpêkê de me pincar ji bo xwe berhev dikirin û ew bi nanê xwe dixwarin. Lê piştre diya me hin giyayên din ji me re dan naskirin wek spîdak, gûtik û sîso. Me ew hişk dikirin ji bo ku zivistanê bixwin. Tûrikek dabû her yek ji me û diviyabû em bi xwe re ji çolê miqdarek gotiya pincarê bînin. Diya me ev di ev dineqandin. Ev datanîn ser hev û baş hişkirî ev hiltanîn ji bo rojên zivistanê. Gava em hîn mezintir bûn dadê ji me di zeviyan de peydakirina helezê xwest. Me jî her gav û bixara hinek jê danî mal. Me rêxa hişk jî berhev dikir, bi avê şil dikir û jê sergîn çêdikir. Li ber germiya tavê tepikên me hişk dibûn û êvaran me ev bi xwe re dibirin mal. Her yek ji me diviya bû her êvar deh liban jê bîne lê ê min bi xwe kêfa min ji pîskirina destên min bi zibilê nedihat. Dadê gazina ji min dikir û ez ceza dikirim. Dê û bav jî ji xebata me kêfxweş bûn. Wê zivistana ha tirs ha me ji sermê evqas ne giran bû. Me têra xwe helez, pincar û sergin pêk anîbûn. Payîzê nîv tazî em ji sermê, baran û zipik zîpika gelek diêşiyan. Bê sebir em li benda ketina berfê bûn ku em neçin çolê. Sala şivantiya me ya pêşin bi vî avayî derbas bû, Li mal nêvîna me ji kayê bû. Me ev li erdê radixist, me ev li erdê radixist û me hesîrek ji giyayê nerm çêkirî datanî ser. Balgeha me jî ji vî giyayê bû. Li ser xwe jî me merşeke fireh davêt. Em zaro li cem hev li ser rêzekê radizan û di navbera me de pevçûn bê hesêb bû. Her yekî ji me dixwest li nivîn raze. Ji ber ku ew her ew der hêj germtir bû. Her wekî ez piçûkê gişan bûm. Ev cihê şeref pir caran ji min re dihiştin. Di vê zivistanê de cara pêşin agirê me hebûn û dadê gelek bi kêfxweşî tenûr germ dikir. Piştî ku şiva me çê dibû û nan dihate pehtin, diya me bi palesekî mezin devê tenûrê digirt ku bi şev sar nabe, sar nebe. Êvaran em li dora tenûrê rûdiniştin û me lingên xwe dixistin tê de û xwe germ dikir. Diya me ji pincarên ku ji havînê de me hişk kiribûn tirşoyê kelandî ji genim danû û ji erd haşil ji erdê qelandî ji dewşewîtî û gelek xwarin rengareng pêk danîn. Ji bo çêrandina çêlekan bavê min genim distand. Ewî bi vî karî ji destpêka Nîsanê heya daviya çiriya paşîn, ango heya ketina berfa avil, re dibû. Me jî ereb şemoxand, şivanê kurd.